chirongwa ka chatinoti bsfm so zuva ranhasi ka ndaita rombo rakanaka nemhosva yekuti ka ndatsikwa ka nemutauriri wemapurisa muno muharare ka tingachavati vatsva nemhosva yekuti vane close to two three months now varipo ka e, pagraft vachitaurira mapurisa vari vuno ka muharare ndiri kutaura ka inspector luckmore julius chakanza makasimba here inspector and welcome to capital 100.5 fm tinofara munofara here mukoma lost aiwa ini ndiri njanji kusimba tinofara kana muchimbouyawo kutimbokurukurawo nemi kudai and eh, i think it was long overdue sure sure i'm enjoying eh, tinoda kuti eh, vakatsigirwawo zvakareka namakuruwana aiwa ava vazi vatsvava ndi mukoma wangu ka assistant inspector dzvova nokudaro assistant inspector makasimba here basa riri sei Tiripo makadiwa mukoma Loshto basa rakanaka vateereri makadii veCapital FM. Aiwa tinotenda chaizvo. So ndichatanga nemi zvangu Inspector Chakanza e, pamakasvika e, muHarare makaonawo chimiro e, chakaita sei with regards to nhau e, dzecrime maareas amakaonawo ekuti they are of concern kwamuri imimi semunhu anofarirawo kuti vanhu vanga vakachengetedzeka muguta guru rino reZimbabwe?
Thank you very much mkova Losh. Eh, mabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru. Eh, sezvo zvamunoziva imimi kuti Harare kana tichitaura zveHarare ndo Zimbabwe yacho. Saka mune zvakawanda zvinoitika muHarare. Eh, ngati regai nditaure nenyaya yemuguta medu meHarare mucapital city. Eh, kuti tinoona zvinhu zvakawanda zvinoitika especially kana tichitaura nenyaya yetransport. eh, tine maissues econgestion eh, especially during mapeak hours tine maissues ekuti makuseni vanhu vachienda kubasa vanocreata tinoti mathird lens zvinova izvo zvinozokonzera kuti congestion iwande kana kuti yotora nguva yakareba vanhu vanonoka kumabasa avo Ndo zvezvimwe zvezvinhu eh, patakapindawo muofisi zvatakaona zviripo zvatiri kuzama nepatinogona semapurisa emaharare kuti tigadzirise then eh, pane ishu yecrime emarobaries eh, tiri kuona kuti ari kuti kwirei zvishoma eh, nemhaka yekuti tine zvatinoti zvimushikashika zviya eh, zvinenge zviri kuti wedzere kucontributa kuti marobaries edu akwire eh, ngatiti vanhu vanenge mutauni muya vanotora advantage yekuti vanhu vanogona kuve stranded netransport ne kongosvika kamushikashika kototakura vanhu vanogona kunge vachienda kana kunotoni kana vachienda kana kubudiro uh, chaiko pavanosvika along the way votorerwa dzingava mari dzifoni ndozvezvimwe zvezvinhu zviri kuitika eh, muno muguta redu reharare awa ndinotenda chaizvo inspector nekungotipawo Eh, chidimbu chematambudziko atiri kusangana nawo ka seharare ende eh, mune zvose zvamataura izvozvo ka aiwa ndinowirirana nazvo zvaratidza kuti aiwa chokwadi mune appreciation yezviri kuitika eh, paground ndichiuyawo ka kwamuri assistant inspector dzvova pane nhauka yataurwa nainspector chakanza nhauka yekuti pamugwagwa pedu yatova jango especially nguva dzino dzemanheru nemakuseni apo tinoona ka vatyairi vakucreata mathird lands aya vamwe vanotodriver against etraffic sekutaura kungaita vamwe chii chaizvo chacho chiri kunyatsoitika on the ground ende zviri kukonzerwa nai uyezve samapurisa muri kuita sei kuti dambudziko iroro ringe riri history pamatambudziko ari kusangana neharare ndinokutendai mukoma leshto nemubvunzo wakanaka wakakosha zvakadai Isu semapurisa eZimbabwe Republic Police tiri kuti vatyairi pamugwagwa ngavave patient eh, maroads edu mukoma lost eh, ndofunga munoona ari kugadziridza ari kunatsurudzwa kuitira kuti tifambirane nenguva dzachizvino zvino saka isi tiri kuti vatyairi vedu eh, ngavave nepatience eh, vachipanana way Unoona mutyairi anosvika parobot eh, patraffic controlled intersection anoda kupinda red robot isiri kuti ngatingoteedzerai mitemo yepamugwagwa e, tikange tiri kudaro tinoona tiri kuzofamba zvakanaka e, rega nditaure kuti avo vese vari kuwanikwa vari kutyora mitemo yepamugwagwa yeroad traffic act zvikuru sei avo vanozowanikwa vari kudriver against one way mukoma losto Rega ndibva ndatopa yambiro vateereri panguva ino kuti iyoyo inonzi reckless driving. Haisi nyaya yekuti unobatwa nemapurisa wobva wanzi enda unobhadhara fine papolice station asi kuti unotovhurwa docket wotoenda kucourt mukoma lozvito nenyaya yereckless driving inove eh, like for example munhu akanga achidrive against one way ireckless driving iyoyo haibhadharwe fine pastation asi kuti munhu andovhurwa mapepa ovhurwa docket rake oenda kumazitare unopiwa mutongo wake mukoma lozvito ndofunga uri kuzvinzwa kamudikani kakuti nhau ka yekudhiraivha wakachinjika mugwagwa nhau yekudhiraivha wakapokana nedzimwe mota ka uchicreata mathird lands iwayo nezvimwe zvakasiyana siyana inonzi reckless driving yekuti haina fine inobhadharwa kana paporisi kana sport fine but unenge wakutonhanga ka kukamba ka zvakadaro so tichienderera mberi sekutaura kwamaita e, vadzvova kuti takutoita dambudziko rekuti mukasvika kana kuti matraffic lights anenge achitoshanda chaizvo chaizvo ari kutoshanda red ember green zviri kunyatsoitika nesequensi yacho but tiri kusangana nedambudziko rekuti vanhu havasi kuda kupanana mukana vanhu havasi kuda kuteedzera mirawo iri muhighway code kuona kwenyu imimi chii chaizvo chanyatsoitika nevatyairi vemuharare ngatikaenda kunoona bulawayo kuti tinoona kuti pane difference yakanyanya pamatyairiro anoita Vanhu vemuHarare nevekuBulawayo chii makamboita ongororo here kuti chii chiri kunetsa pamadrivers emuHarare? Eh, mukoma Lofton ndokutendai. Tiri kuona kuti vatyairi vazhinji vakuda kudhiraivha sezvaimboitwa nevakomana vaive makombi mukoma Lofton akazoita kuti vazomiswa kunge vachioperate. Eh, ndo zvavanenge vachida kudhiraivha vachiita izvozvo. Ivo vanofunga kuti vanonoka but it's not better late than never. Unozotadza kusvika kwaunoda kuenda Eh, it's either waita njodzi kana kuti wasungwa nemapurisa wati quarantine hanzi unozotadza kuita kwaunenge uchida kubaya wapinda mukati afanira mazuva anobva wati wakena matepa tepa nokudaro ndohurukuro yandiri kuita ka nevaviri vanovaka mutauriri wamapurisa ka emuharare valakmo eh, julius chakanza vanova inspector pamwe chete nemutevedzeri wavo assistant inspector dzvovaka ameno zvichidaiwo unodrivhawo ka on our roads kamuno kamuharare ndeapiko matambudziko auri kusangana nawo chiiko chaiita kuti vatyairi vemuno muharare vange vasingakoshese mirawo yepamugwagwa tinoonaka kuti munhu anongoda kungotanga ndiye kunyange robhoti rakamutsvukira kunyange traffic light richimuudza kakuti hakuna kwaunofanira kuenda mira vamwe vawane mukana so tichitarisa ka e, inspector chakanza e, sekutaura kwamaita imimi mati marobaries ari kuwanda samapurisa what are some of the things e, you are doing to make sure kuti marobaries aya aderera kana kuti atopera zvachese e, maita basa mukomanochita e, isu semapurisa e, ndiro basa redu iro rokuona kuti marobaries kana achiwanda tomadzikisa sei Eh, mumastations medu umu tine mapatrols atinoita mapurisa edu ari kudeploywa kuenda for mapatrols saka mapurisa edu kazhinji anenge achitenderera muguta medu kungava kumalocations kunana glenview highfield tine madeployments atinoita madeployments aya tinomaita mune maplaces atinoti mablack sports nekuti anowanda mhosva patine tichitarisira kuti zvakafanana nekuti kana tikaziva kuti marobharies ari kuitira pakati ndo pari kunyanya kubatwa vanhu yatinoti kana huruweki iya eh, inotorwa vanoiti huruweki tobva taisa deployment yedu ipapo mapurisa edu achidi achitenderera achicheka izvozvo zviri kutibatsira kuti marobhari edu adi adzikire asi tiri kukurudzirawo eh, vateereri kunyanya nyanya vaya vanokwira dzimotikari zvichovha kuti vatibatsirewo ivo ngavasiyane nekukwira mushikashika nekuti vakasakwira mishikashika iya eh, zvinotibatsirawo e, isu hakusisina munhu achadi achava kuzoripota rebari because ndo dziri kunyanya kucontribita zvakanyanyisa kuti munhu akwira imomo ave stranded kuti ndikuda kuwana transport obva akwira muchihonda fiti kana chiwishi akuenda pasina kwasvika chiwishi chobva chabata vanhu vaya votorwa mabhegakomana vacho vatori galibo zvekuti ka vanogona kuti vati fambe fambe vobva vatoti sori vabereki makwira motikari yembavha ndo zvavanoita izvozvo saka isusu ngatirege kukwira mota idzodzo kushandisa mota idzodzo kuti patinoenda kudzimba dzedu kana kumabasa Ngatiendei tinokwira mabhazi atinotarisirwa kunge tichishandisa kana tichienda kudzimba. Izvozvo zvotibatsira semapurisa kuti mhosva idzi dzidzikire mukoma Loshito.
Hanzi assistant inspector ka vanokwanisawo here kuzenge vachitaurawo ka nevekuna naZupco. Ichokwadi kuti kukwira maZupco eh, tinenge tichida asi ka tiri kuona kuti nzvimbo dzakasangana machipisa tubudiriro or glenview ana machipisa tumbare eh, semuenzaniso ka ikoko mazupko hakuna nokudaro vanhu vanenge vapanjodzi eh, ndisingazivewo zvangu kuti imimi semapurisa pamunenge muchiitawo ongororo dzenyu handilike apo mataura kuti vanhu vari kunyanya kuita four pray kana vachinge vakwira nhindirikini mishikashika handiti so panouya mareasons akaita sanike iwayo ekuti vanhu vari kuti tiri kukwira mushikashika because pane mamwe marutsu ekuti haana chii haana mazupco buses so handizive kuti imimi semapurisa mune maripotsiwo here amunozonyorawo maybe muchiendesa kunana zupco kwacho kuti muvazivise kuti vanhu vakutonge vachibirwa vachipondwa because as we speak iko nezve hakuna zupco rinorova mbare budiriro so kureva kuti vanhu vekubudiriro vanenge vari kumbare kana kwasviba vakutongokwira mushikashika saka nhau yamune mutaura kuti vanhu ngavakwire mazupco falls away what do you do in such scenarios uh, inspector chakanzi eh, maita basa mukomaloshita eh, nyaya iyoyo inyaya yatinogara tichitaura tagara isu semapurisa tinoengejawo mastakeholders mhm. vakafanana naye vana zupco patinomboita mamamittings

kuti vakasununguka kuti vafambe netsoka dzavo vaende to any nearest Zupco depot vonotaura chichemo chavo. Manager anenge ari ipapo anovanzwisisa vowanikwa vari kuti kuzobatsirikana mukoma Lushto. ndizvozvo zviri kutaurwa hanziwo hapana chakamboipaka kuti munge muchiita sei tinge tichiendawka pamadepots ezupco anenge ari pamadu- padhuze nesu tichinoisawoka zvichemo izvozvo kune vakamboendawo zvekare pamadepots ezupco mukaisa zvichemo zvakanakawo kuti mutitumirewoka maresponses amakapuwa ikoko nokudaro ndo zvatinoita ka secapital 100.4 fm chindanga charemera ka zvimwe zvindanga tiri muchirongwa chatinoti be safe apa tinongotarisa uka the crime situation muno muharare nokudaro zuva ranhasi ndaitawo karombo rakanaka kunge ndichikurukura nainspector luckmore julius chakanza vanovawo kaprovincial spokesperson wamapurisa kamunoka muharare pamwe chete nemutevedzeri wavo assistant inspector eh, dzvova nokudaro iwo kana une mubvunzo wakasununguka nhamba ndidzodzo 0719100404 pamwe chetewo zvakare nedzinoti 0772269241 kana kuti 0772269229 munokwanisa kutichaira ipapo so ndichiuya kwamuri eh, assistant inspector dzvova eh, vachakanza vataura nhau yekuti chimwe chinhu chiri kukwidza marobaries ka inhau yekuti vanhu vari kukwira mushikashika but tikatarisawo zvakare vanhu vari kupindirwa mumadheni avo varere usiku eh, zviri kuwandawo zvakare izvozvo so imimi zvii zvamunokurudzira vanhu kuti vange vachiita kuitira kuti mbavha dzite kakuomerwa nekupinda mumadheni eh, tiri kuona kuti Marobbers vari kunopindawo mudzimba zvekare eh, mudzimba mumalocations matinogara imamo saka chandinonyanya kukurudzira eh, kuvagari vemuharare ndechekuti kuti tisape eh, marobbers zviri nyore kuti anongosvika pamba ongosvkopinda zviri izi izi eh, magedhe edu kana tiine magedhe ngativhare magedhe edu tokiya mhm. eh, ukatenderera unogona kuona vamwe gedhe riripo but harikiwi rinotosiiwa rakashama saka the next thing kana munhu achingozvifambirawo zvake anogona kungotopinda mupaipai akutononga zvinhu zviri pamba kana akutopinda mumba kupwanya at the same time ngatikurudzirei kuti tiri kukurudzirawo futi vanhu ngavakiye madoors avo vamwe havatokiye madoo kana atorara akatopinda mumba pane screen pane door haakiye anotorara pasina kukiyiwa bavha ikasvika iri kungosvikopinda zviri nyore zviri nyore yotopinda yototora zvinhu at the same time tiri kuti isusu eh, kudzimba kwatinogara ikoko eh, ngatiisewo malights tokurudzira vanhu at least tikaisawo malights panze panze pakajeka eh, kazhinji mbavha dzese dzinofarira kuenda pane rima because pakajeka eh, vanotya kuone, kuonekwa saka, saka, saka pane rima vanonyanya vano kupafarira saka tikaisawo zvimalights zvekuti zvinongochenaisawo kunze kweyadhi yedu zvinoredusawo kuti tidi tibirwe tinonyanya kurudzira pane yatinoti community policing eh, yatinokurudzira vanhu mumaraini kuti vaite inonzi neighborhood watch ya committee yekuti vanogona kunongana eh, muraini mavanogara imo vanongana voita inonzi neighborhood watch committee votoenda pane rest police station vonoregista vo, vo, vanotaura naofficer in charge votaura kuti isusu tine neighborhood yedu inopota ichipatrola eh, kumaraini kwedu izvozvo zvinotibatsira kuti mbavha dzikauya kune vanhu vanenge vachidi vachipatrola within the area saka mhosva dzinodzikira mukoma lost awa tinotenda chaizvo Inspector Chakanza, nokudaro nguva ndo inogara ichitikwikwidza. Ndichangokupai 10 seconds chete Assistant Inspector Dzvova kuti mutipewo nhamba dzekuti vanoda kukubatai vanokubatai sei. Ndinokutendai mukoma Loito. Semapurisa isu tiri kuti want to we are policing the nation to create an environment conducive for the attainment of vision 2030 zvichireva kuti even pamugwagwa futi vanhu ngavafambe zvakanaka vanhu vanokwanisa kutibata paharare operations number dzinoti idzo 748836